Re boletše ka monyatsane le ditšhika tša monyatsane go tloga molaleng, kgareng, mpeng le tikologong ya noka. Gape re ka akaretša le tikologo ya hlogo. Gopola ditšhika tša mmele tša bogare di bopilwe ke bjoko le monyatsane, gape tša ka mathoko di bopilwe ke ditšhika tše tša mokokotlo ka moka, tša mo tšona ke tša legata tšeo di tšwago ka ntle ga bjoko. Bjalo a re boleleng ka tikologo ye. Tše bohlokwa kudu ka ditšhika tše morerong wa khoso ye ke ditšhika tša parasimpati tša go tšwa bjokong. Se re se bitša setswalegateng sa ditšhika tša mmele tša parasimpati, go boletšwe ka setšwa sa kramong sa ditšhika tša noka. Mo ditšhikeng tša setswalegateng ke tšhika ya legata 3, 7, 9 le 10. Tšhika ya legata 3 le 7 ga re bolele ka tšona mo khosong ye. Mabapi le tšhika ya legata ya 9, Tlelesofarinkens, ke tla bolela e hlalosa ka morago ge ke tla be ke šomiša seswantšho. Ke tla bolela ka tšhika ya fakase, tšhika ya legata ya 10, yeo e laeditšwego mothalong mola o moso, e bapile le molala. le ka gare ga sekgatha sa tlhalenama sekgatha sa thišu bjalo ka karolo ya sempati yeo e aroganago mo ka tikologong ya thapa ya mathomo goba ka gare ke bolele ka ditšhika tša mmele tša sempati morago ga tšhika ya fakase tšhika ya fakase e abela dikateng tša sebiki goba palemolala morago ka gareng e abela ditho tša ka gare tša sefega Re bona gore e arogantšwe gabedi, ka fa kase ya morago le ya gare, tšeo di išago bomorago le bogare mogolong. Ditšhika tše ge di tloga kgareng mo lešobeng la hayatose di abela dikarolo tša parasimpati mo mokgweng wa tšhilego goba mokgwa-tšhilegong. Karolo ya bofelo ya mokgwatšhilego e yabja ke ditšhika tša noka tšeo di tšwago sakramong, bjale ka ge ke boletše peleng. Eupja bjale re bolela ka tikologo ye le ditšhika tša legata ge re eya godimo kgauswi le bogare. Bjalo ge re nagana ka dissection mo tikologong ya hlogo le bjoko, Re ka lebelela phetheneng ya motheo ya ditšhika tše tša legata tšeo di tšwago go kutu ya bjoko. Ka moka ka ntle ga tše pedi di tšwa go bogare bja kutu ya bjoko. Tša go se tšwe ka fase ke ditšhika tša bone le lesometee tša legata. Ge re ka lebagantšha khamera le taesekšene ye re e swereng ya bjoko mo, Gona re ka kgona go bona phethene ya motheo fao ditšhika di tšwago bogareng gomme go na le, go fa mohlala, tšhika ya sekwi sefahlegong, go na le tšhika ya sesepetšamedumo. Šele e nyakile go swana le tšhika ya bone ya legata. Ye mo ke tšhika ya mahlo. Ye e lego mola pele ke tšhika ya sesepetšamenkgo, yeo e yago tšhikeng ya go fetiša, sefetiša-tšhika-menkgo, go abela epiteliamo ya menkgo phethene ya motheo bjalo e ka tsela yeo. Phapano ye nngwe ka ntle ga tšhika ya teretlolea ke tšhika ya tlaleletšo ya mosego moseleng bjalo ka sibiki ya 7 go ya pele morago go topa medu ye mengwe go fihla go C1 gomme morago e tsena ka tikologong ya legata goba e tsena ka legateng ka sefetiša monyatsane, gomme fao re ka kgona go bona monyatsane fao o ripilwego, bjalo e ya tsena ebile e kopana le bogare bja tšhika ya tlaleletšo, e tlogela lešoba kgolo fase legateng go webela ditikologo tša maleba. Ge re boela morago seswantšhong se, re ka nagana ka dintlha tše dingwe tša tšhika ya Tlelesofarinkese yeo e lego tšhika ya legata ya 9. Go na le seswantšho se ke ratang go se šomiša letlakaleng la go latela seswantšhong se mo. Dikarolo tša parasimpati tša tšhika ya Tlelesofarinkese bjalo ke tša thaka ya mare, ka mo go laeditšwego seswantšhong se. eupša gape ke dikarolo tša tshepelo. Bjalo, sa bohlokwa karolong ya fisiolotši ya khoso ye ke karolo yeo e abelago synapse carotene le disele tša carotene gobane ditširogo tše di romela di-chemoreceptor le di-photoreceptor bjokong morerong wa fisiolotši mabapi le kgatelelo ya madi le go hema. Bjale ka gore re dirile seo, re ka boela morago seswantšhong go šogana le ditšhika tša mmele tša sempati tše e lego tše khubedu. Ditšhika tša mmele tša sempati di na le botšwelakgotho le sefega bjalo ka mo dihlaleng tša pele ga ganglione tša methalo ye mesese. Ka ge botšwelo bo etšwa lenakeng la lehlakori ka mongetsaneng, bjalo go na le di-synapse tšeo di diregago ka dikenklioneng tše, tšeo mmogo le ditlhajana tša pele ga kenklione di bopago tšhaene ya sempati. Ditlhale tša morago ga kenklione tša methalo ya go kgaolwakgaolwa morago e kopana le ditšhika tša mokokotlo nako ka moka goba di kopana le methamo ya madi go, mohlala, tabeng ye, kopanya tšhika ya mokokotlo lootong la pele gomme seo bjale se bopa phethene ya motheo

le keinklione ya mesentari ya mosela gomme keinklioneng ya mesentari ya mosela ke tšhika ya haepokaseteriki yeo e abelago lefelo la noka eupja go kwešiša botšwelo mola go tšwa lenakeng la lehlakore go kaone ge re nagana ka seswantšho se sengwe seo se laetšang ntlha ya go thoma go tšwa lenakeng la lehlakore morago botšwelo bja pele ka keinklione bo swara tšhika ya mokokotlo gomme morago e dira synapse bjalo ka mo, goba ga e dire synapse. Eupša sehlopeng sa disele tšhika sa go ata legateng goba moseleng. Makala a morago a bopa kopantšho gare ga digenklione. Ge re latela mohlala feela tabeng ye, mo go nago le synapse, ditlhale tša morago ga ganglione di a tloga gomme kopantšho ye mo ke sekopanyaditšhika. Ditlhale tša morago ga ganglione le tšhika ya mokokotlo di kopana bofelong e ya go methamong ya madi goba mošifeng wa phogwana ya merišana, yeo e abelago diphogwana tša merišana. Bjalo, nka feleletša karolo ya bogare ya ditšhika tša mmele ka ge ke boletše ka dikarolo tša tšhika ya parasimpati le simpati gomme ka seo ke emiša kgatišo ye ya bidio.